Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Adlach. Backlash. Adlach. Canghellor. Chancellor. Canghellor. Datganiad. Statement. Datganiad. Darganfyddiad. Discovery. Darganfyddiad.

Diwygiad. Lles. Welfare or benefit. Lles. Gordewdra. Obesity. Gordewdra. Camlas. Canal. Camlas. Ymyrryd. To intervene. Ymyrryd. Ymdrech. effort, ymdrech, hynafol, ancient, hynafol, yr ynys las, Greenland, yr ynys las, daeargryn, earthquake, daeargryn, Mewnforio, to import, mewnforio. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y pedwerydd ar hugain o Fawrth. Roedd llawer o boeni ynghylch toriadau posibl yn y sector cyhoeddus, ac adroddiadau o adlach yn erbyn y Canghellor Rachel Reeves wrth i fi baratoi am ddatganiad y gwanwyn. Daeth newyddion hanesyddol diddorol wrth i ni glywed bod archeolegwyr wedi ffeindio un o ddarganfyddiadau Oes yr Haearn mwyaf a phwysicaf y Deyrnas Unedig, mewn cae ger Melsonby, yng ngogledd Swydd Efrog. Dydd Mawrth, y pumed ar hugain o Fawrth. Dywedodd y Tŷ Gwyn fod Rwsia ac Wcráin wedi cytuno i gadoediad yn y Môr Du er mwyn sicrhau llwybr diogel i longau masnachol. Er bod llawer iawn i wneud o hyd, cafodd hyn ei weld fel cam cadarnhaol. Chwaraeodd tîm pêl-droed Cymru yn erbyn Gogledd Macedonia yn ninas Skopje. Wedi gêm ddramatig, y sgôr terfynol oedd 1-1, gyda'r ddwy gôl yn cael eu sgorio ym munudau olaf y gêm. Dydd Mercher, y chweched ar hugain o Fawrth. Daeth datganiad y gwanwyn gyda sawl mesur newydd, ond canolbwyntiodd y cyfryngau yn bennaf ar y diwygiadau lles, gyda llawer o bobl yn poeni am eu dyfodol o dan y mesurau newydd. Yn sgil gor-ddewdra, clywon ni fod Aelodau'r Senedd wedi pleidleisio i wahardd arddangos bwydydd a diodydd afiach o ardaloedd amlwg mewn archfarchnadoedd. Bydd y rheolau newydd yn dechrau ym mis Mawrth 2026. Dydd Iau, y seithfed ar hugain o Fawrth. Clywon ni fod pryderon cryf dros gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog oherwydd lefelau dŵr isel. Clywon ni y gallai'r gamlas ddechrau sychu o fewn wythnos, ac roedd galwadau ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd. Aeth Keir Starmer i gyfarfod ym Mharis i drafod ymdrechion heddwch yn Wcráin. Roedd cynrychiolwyr o 30 gwlad, ac hefyd o'r Undeb Ewropeaidd a NATO. Dydd Gwener, yr wythfed ar hugain o Fawrth. Daeth lluniau ofnadwy o danau gwyllt yn ne Corea. Mae temlau hynafol ymhlith yr adeiladau sydd wedi'i ddinistrio, ac mae miloedd o bobl wedi gorfod cael eu symud i ddiogelwch. Ymwelodd yr is-lywydd JD Vance a'i wraig ar Ynys Las, ond doedd dim croeso mawr yn aros iddynt gan y bobl leol, na chwaith gan Lywodraeth Denmarc. Roedd yn rhaid iddynt wneud taith fyrrach na'r disgwyl, ac y sôn yw bod y daith wedi bod yn embaras llwyr i Vance a'r Tŷ Gwyn. Dydd Sadwrn, y nawfed ar hugain o Fawrth. Daeth newyddion ofnadwy am ddeargryn enfawr yn Myanmar. Mae dros 1,700 o bobl wedi marw ac mae cannoedd ar goll o hyd. Roedd y daeargryn yn mesur 7.7 ar raddfa Richter, gan effeithio hefyd ar wledydd eraill, gan gynnwys Bangkok yng ngwlad Thai. Fore Sadwrn roedd eclips solar rhannol. Cafodd ei weld mewn sawl rhan o'r Deyrnas Unedig a hefyd mewn sawl gwlad arall. Cafodd llawer o luniau diddorol eu tynnu o'r ddigwyddiad. Heddiw, dydd Sul, y degfed ar hugain o Fawrth. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig mewn trafodaethau munud olaf gyda'r Tŷ Gwyn, cyn i dreth o 25 y cant ar fewnforio ceir ddechrau ar yr ail o Ebrill. Mae'r Llywodraeth yn ceisio osgoi gorfod talu'r treth, ac hefyd yn ceisio osgoi rhyfel masnach gyda'r Unol Daleithiau. Heddiw, clywon ni fod pedair fenyw o Sir Benfro wedi cwblhau taith rwyfo ar draws yr Iwerydd, a bod dwy ohonynt wedi torri record byd. Mae Janine Williams, sy'n 70 oed, wedi torri'r record am fod y person hynaf i rwyddo ar draws yr Iwerydd. Mae Sophie Pearce, aelod arall o'r tîm, hefyd wedi torri record, gan taw hi yw'r person cyntaf â ffibrosis systig i gyflawni'r gamp. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.